kamwari ga ikumi na ithano nginya kamwa- kamwari ga ikumi na ithatu nginya muthia coke tutukanie na tare- na 26 kamwari ka mbere nginya kamwari ga kana Yes. siraki mirongo iri na ithano kamwari ga ikumi na ithatu eh, guikũrũka nginya kamwari ka mirongo iri na ithathatũ tucoke tuthie siraki mirongo iri na ithathatũ kamwari kemwe nginya kamwari ka inya ũguo tũgũthiĩ tũtukanĩtie ũguo Ĩĩ. ĩ ĩrari ũhoro wĩgiĩ atumia kiogo Eh. kinene Eh. atumia Eh. atumia atumia Iye. atumia Ehe. haya tũmathikĩrĩrie thikĩrĩria gũtirĩ kĩronda kĩoru gũkĩra wendo mũthũkie gũtirĩ thĩna mũru gũkĩra ũrĩa ũrehagwo nĩ nĩ atumia njokere njokera njokere nĩgetha tũtũ- tũthiĩ wega i, Ii. kahora Ii. Eh, njikare wega gũtirĩ kĩronda kĩoru gũkĩra wendo mũthũkie gũtirĩ thĩna mũru gũkĩra ũrĩa ũrehagwo nĩ atumia Gũtirĩ- gũtirĩ mĩnyamarĩko mĩũru gũkĩra ĩrĩa ĩrehagwo nĩ arĩa magũthũire na gũtirĩ kwĩrĩhĩria kũũru gũkĩra kwĩrĩhĩria gwa thũ gũtirĩ ũrogi mũru gũkĩra ũrogi wa nyoka gũtirĩ marakara moru gũkĩra mathũ nĩ kaba ndũranie na mũrũthi na ndamathia gũkĩra ndũranie na mũtumia mũru marakara ma atumia magarũraga mũhianĩre wake na magatukia gĩthithi gĩake gĩkahana kĩa njũi mũthuriwe athiaga kũrĩa irio kwa andũ arĩa mariganĩtie na ndahotaga kũhitha mũcayo wake wa ruo ũngĩringithania mathĩna gũtirĩ o na ũmwe mũnene gũkĩra marĩa marehagwo nĩ mũtumia mũtumia ta ũcio agaki- a- a- agakinyĩrwo nĩ igai rĩa ehia mũndũ mũkiri mũndũ mũkiri wĩ mũtumia mũcokereru atariĩ ta mũndũ mũkũrũ ũkwambata kĩrĩma kĩ mũthanga ndũkanategwo nĩ ũthaka wa mũtumia na ndũkanerirĩrie mũtumia nĩ ũndũ wa ũtonga wake gũtirĩ hĩndĩ gũkaga marakara na inegene na gũconoragwo kũnene angĩkorwo nĩ mũtumia ũrarehe mũth- ũrarehere mũthuri indo atĩ gũtirĩ hĩndĩ gũkaga marakara na inegene na gũconoragwo kũnene angĩkorwo nĩ mũtumia ũrahere- ũrarehere mũthuri indo korwo nĩ mũtumia breadwinner sawa sawa Ĩĩ, ĩĩ. haya mũtumia mũru nĩ atũmaga mũthuriwe agĩe na kĩeha na aha- ahatĩrĩrĩke na akue ngoro Kũhe- kũhoerereka na kuoneka mũndũ ta ena heho mwĩrĩ irehagwo nĩ mũtumia ũrĩa ũtakenagia mũthuriwe mehia mambĩrĩirie kuma harĩ mũtumia na ithuothe tũgũ- ah, tũkuaga nĩ ũndũ wake ndũkanarekererie mũtumia moru arie o ta ũrĩa ũtangĩrekereria maĩ maitĩke angĩaga gwĩka ũrĩa ũramwĩra mũingate akweherere gũkena nĩ mũndũ ũrĩa mũt- ah, gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ mũtumia mwega rĩu twĩ 26 sawa Ehe, ehe. renda tũrĩkie yothe nĩgetha ũigue maũndũ mĩena yerĩ nĩguo Ĩ, aya gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ mũtumia mwega matukũ make ma gũtũra muoyo nĩ mongererekaga magatuĩka maita merĩ ma ũrĩa angĩtũra mũtumia mwathĩki nĩ akenagia mũthuriwe na mũthuriwe nĩ agĩtũraga matukũ make mothe ena thayũ mũtumia mwega nĩ kĩrathimo kĩnene mũno akoragwo arĩ kĩrathimo kĩmwe kĩa irathimo cia mũndũ ũrĩa ũhete mwathani gĩtĩo mũndũ ũcio ona agĩkorwo e mũthĩni kana e mũtongu ngoro yake ĩkoragwo ĩkenete na ũthiũ wake ũkoragwo wĩ mũkenu hingo ciothe sawa sawa yes mbere nene-rĩ Ehe. twaigua ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũtarĩ Ĩĩ. mwega mutumia ũtarĩ mwega na mũtumia angĩrakara atĩ gĩthithi gĩake gĩkorwo kĩhana kĩa njoi Ihe. mũtumia arakaragio nĩ kĩĩ Ĩĩ. nĩ mĩtugo ĩtarĩ mĩega ya hihi mũthuriwe kana arĩa maikaranĩtie nake Ĩĩ. koguo macio twathomana ha mbere ciraki mĩrongo ĩrĩ na ithano rĩ nĩ harĩa mũtumia atarĩ mwega Ĩĩ. kana harĩa mũtumia arakarĩte Ehe. akahana ta njũi na gĩthithi gĩake gĩgatuka no tũgacoka tũkerwo atĩrĩrĩ mũtumia agĩkorwo nĩ aikarĩte wega rĩ Ehe. agĩkorwo ti mũrakaru rĩ Ehe. agĩkorwo nĩ mwathĩki rĩ Ehe. atĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ mũtumia mwega aigua Koguo Gũkena nĩ mũtumia mũndũ ũrĩa ũrĩ- ũrĩ mũtumia mũtumia akorwo mwega. arĩ mwega Ĩĩ. ũgũtũra nĩ mũndũ mũkenu Yes. Sawa sawa Ehe. Matuma- matukũ make ma gũtũra muoyo nĩ mongererekaga magatuĩka maita merĩ ma ũrĩa angĩtũra okorwo ũrarĩ ũtũre mĩaka 20 Ĩ, ũkongererwo. Agatuĩka bote. Ĩgatuĩka bote. okorwo nĩ ũikare mĩaka 70 Ehe. aikara one vote Ehe. okorwo ena mũtumia mwega Ĩĩ. mũtumia wega nĩ atũmaga nginya matukũ ma mũthuri mongerereke nĩ ndauga nĩ bibilia Ko- ĩ- ĩ, na mũru makanyihanyiha ndwagithĩ ndwakĩigua hanaga njũi na gũkũ mbere Ĩĩ, hanaga na ũthiaga kũrĩa kwa neiba na wathiĩ ũ- ũkerwo mangima kwa neiba ũgaita maithori Ĩĩ. ndũngĩhota ndũngĩhota- ndũngĩhota kũhitha gu- kĩrĩa marakara maku Yes. na ruo rwaku no mũtumia arĩ mũkenu

maundu maria mangihaneka thiini wa muturire waku Nima. na nigetha uheo mutumia mwega ri amba wathikire ngai Yes. na umuhe gitio nigetha hari rathimu iria kwandikire ciothe ri kirathimo kimwe ri Gĩkorwo ni kĩ mutumia mũtumia mwega mwega. exactly Yes. muthikiriria waku ahana atia Ndũgatacokerie. kwayo urarire ku Ũrarĩire kwa neighbor? Ĩno kĩande mũhũndũ. Ũmaina, ĩno kĩande mũhũndũ. Eh, no nginya ũkorwo wathi kũrĩa kwa neighbor no ũkorwo ũrarĩa mũkawa. Ĩĩ. Tondũ mũtumia waku ti mũkenu. Ĩĩ, nĩ- Kenia mũtumia waku. Nĩ- a- a- ũkĩinũka atĩ warĩa na kũu mũkawa ĩ wathiĩ ũthũ- ũ- ũ- ũkomete Ĩĩ. hau warĩa kwa neighbor. Warĩa kwa neighbor? Ĩĩ. Ĩĩ, na nĩ ũkorĩraga wĩ kũu. Ĩĩ, nĩ wangĩ- ko wathiĩ na waiga ĩ niĩ ndĩenda kũrĩa to nyina watwara nĩ gũkora ndugĩire Of kairio course. twega ona gutiramata niki akorugire tate akorugire wega ona ũngĩkora ngima ya cai exactly Yeah, we ũgũthiĩ sawa. ũrĩa wega wĩ mũndũ mũkenu na matukũ maku mongongerereke Nĩma. kenia mũtumia waku matukũ maku mahorwo times 2 Yes. ithuĩ twaigua nĩ- ithuĩ twauga nĩ bibilia thĩinĩ wa siraki mĩrongo ĩrĩ na ithano Yeah. kamũhari ga ikũmi na ithatũ nginya kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ na ciraki mirongo ĩrĩ na ithathatũ kamũhari ka mbere nginya kamũhari ka inya Yes. na kamũcene gaitũ twakinyie hau Nĩgathira. nĩ gathira